Reit, os dan ti'n cyflwyno ffit cant y cant efo Sara Elgan, sut ogan di gyflwyno fo iawn? Grêt sti, o profiad gwych, mae'n yym mae mor brofiadol chwarae teg, oedd hi'n yym oedd hi yn helpu fi drwy'r gyfres a oedd o lot o hwyl 'de. Oedd o'n neud petha'n anodd i chdi yn y byd 'lly? Ar adega 'de ond Oedd? nai'm sôn am hynna nai'm Na? sôn am betha fel 'na. Wel rhai pobl sydd yn gyfarwydd efo ffit cant y cant, be yn union ydi'r rhaglen? Wel be' oedden ni'n neud 'de oedden ni'n teithio amgylch Cymru a oedden ni'n trio gwahanol math o chwaraeon a o' 'na griw o ddisgyblion lleol hefyd efo ni a odden ni jyst yn ga'l hwyl wrth drio fo allan a a sylweddoli 'de ma' 'na lwyth o chwaraeon gwanol ar ga'l yng Nghymru sim isio teithio yn bell i neud y petha 'ma ma' n'w gyd yma 'de. Os ti'n ca'l trio ambell i chwaraeon gwahanol do? Dyma chdi'n canŵio fama, sut brofiad o canŵio? O profiad newydd hollol newydd yma achos dwi 'di arfar neud rywfaint yn Glan Llyn t'wo' ond yy i neud o ar ddŵr sy'n symud y dŵr gwyn ma' nw'n galw fo ie o'dd o'n Brofiad hollol wahanol. Wrth i syrffio fyd o? Syrffio un arall 'de lawr yn y gŵyr. O' wnna'n brofiad gwych eto 'de. Ia. Oedd.
Wel ma' 'na chdi'n syrffio.
Lle oddan ni'n oddach chi'n syrffio 'ma 'lly? O dra- draw yn y gŵyr oddan ni a o'dd gynnon ni yym hyfforddwr arbennig fynna o'dd yn dysgu ni 'de a ti gwel' ni'n nofio fy' 'ma ia o'dd o gymaint o waith calad. Oedd? Sech- o'n i o'n i'n dod o fynna 'dyn allan o wynt 'di blino a ond Ie. Lot o hwyl 'de? Lot o hwyl 'de? Yndi mae o, dwi 'di trio syrffio yng Nghernyw o blaen, mae yn lot o hwyl, ond yym allan o bob chwaraeon 'sech chdi 'di ti 'di ga'l ei drio, sy'n tŷ fwya barch ella tuag at bobol sy'n neu' fel math o chwaraeon na'i gilydd 'lly? Yym ma'n ma' lot ma' nw gyd yn reit anodd yn eu ffyrdd 'u hunan ond golff 'de o'n i jyst methu neud golff o'n i methu neud o. Wel rhyfedd i chi son am golff oherwydd fi odd mentor y golff ar Fit Fat a Cant. Ie dwi'n cofio. Ynde yym gathon ni lot o hwyl neud o do? Do do odd o'n odd o'n wych 'de. 'Na ni. Tywydd braf Pen-llŷn 'de? Ia. Ie. Yn Nefyn ia?
Ie. Braf 'na dydi? Yndi yndi a... Ond golff ti dy gên di de Trystan? O'n i'n o'n i'n hoples yn golff de. Hollol hoples de. Ond rygbi di dy gên di de? Ia ia rygbi di gên fi rwy'n yy dwi licio chwaraeon lle ma' 'na l- cymyd rhan a lle ti'n gorod y ffit a do'dd golff jyst gymaint o sgil yno fo de a o'n i jyst o'n i methu neud o. O'n i... Ond rygbi ti'n chwara rygbi ar ar lefel eitha uchel dwyt? Wel dwi chwara i Gaernarfon de yma yn y gogledd a... Su- sud dymor 'dach chi'n ga'l iawn? 'Dan ni'n neud yn iawn de ail ar y funud ond 'dan ni'm yn bell tu ôl i Nant Conwy de. Ia, fys ti'n chwarae yn yr Eidal do, ar lefel... Do, o'n i, o'n i draw yn yr Eidal, chwarae i dîm Mantova, mm. yn yr Eidal, wedyn... Uh, Faint ysdi fanno?
O'n i fyna'n dymor yn chwarae yn Serie B yeah. yn yr Eidal, a oedd yna'n brofiad gwych, de. Ydw i'n meddwl, ydw i'n meddwl. Dysgu Eidaleg, byw fel Eidalwr, a jyst mwynhau bywyd yna, de. A gen ti dreiathlon dyna neu hir? Oes, dwi wedi penderfynu wneud um, triathlon. A allai redeg de, allai seiclo, oh. ond dwi'n hoples yn nofio. Ti'n gallu seiclo, ti'n gallu redeg ond dim nofio? Dim cofio. Ti fawr o Michael Phelps felly? Na. Na? Fedrai 'im ga'l tips gan Michael 'de? Bydd rhaid i ni ga'l tips gan Michael.
Dwi me'wl Michael nes ymlaen y rhaglen yn ofio wrth gwrs. Ymlaen. Ond yym reit Sant Ffolant heddiw 'ma. Ie. Yym wt ti'n berson rhamantus? Ma' rhai' fi ddeud dwi dwi'n hoples ded- Wyt? Nofio a sa rhamant dwi'n dwi'n hoples. Dwi fod 'de.
Be' 'di peth mwya rhamantus ti'n me'wl ti rioed 'di neud? Nesh i neud pan o'n i'n ma' raid yym pan o'n i draw yn yr Eidal dylanwad yr Eidalwyr Ia. Wedi yym arnaf fi 'lly nes i ddod draw yn unswydd yym Sant Ffolant nôl i weld yng nghariad i yng Nghymru. Ie. Felly a digwydd bod adeg gema chwe gwlad felly gesh i weld y gema. Ond Sant Ffolant oedd y rheswm wrth gwrs. Wrth gwrs Sant Ffolant yy oedd y rheswm. Ie. Ond cyn 'Dolig 'de nesh i rownd Cymru fatha yn gofyn i pobol os o'n nw'n gallu deud clwydda. Iawn? Iawn reit.
A dyma un atab i doedd un gwr doeth wrthon ni. Cofiwch hwn. Dwi wedi gallu cyfnitro un i ddau bobl bod fi'n gweithio ar teledu, mae Trystan Gwilym ydw i, a maen nhw'n coelio fi bod fi'n dipyn o athlete a bod fi'n gweithio ar S4C a ballu de. Ti'n nabod o? Yndw, dwi'n nabod Huw, dyna, o Gaernarfon. Mae'n rhyfedd, mae dipyn yn meddwl bod e'n rhy debyg de, dwi'm yn gweld o'n hyn ond yy...
Wel, dwi'n gwybod, mae'n wsos yy Doppelganger Week ar Facebook lle mae pobl yn newid eu llun profile nhw. Reit. Iawn? Iawn. Wedyn dwi 'di meddwl ella bo' chdi'n debyg i'r person yma. Javier Mascherano 'di hwn, chwaraewr ganol cae ar Ariannin a Lerpwl. Ie, ti'n meddwl bo' chdi'n debyg? Yym, ar y cae pêl-droed, sicr na, 'dan ni'm yn debyg o gwbwl. Dwi'm yn gwybod, ydyn ni edrych yn debyg yna? O, gawn ni weld, mae fatha fan goll. Ond dach chi yn debyg. Gawn ni sgwrs efo Trystan nes ymlaen ynghylch rygbi, ond am y tro, diolch yn fawr iawn, Trystan Gwilym!